Tunah chuan Princess cut kan ti ang maw? A cut dan hi chi hnihin a sawi thei a, a awlsam zawk ka lo hre lang chu. Lem kan siam lawk ang a. Hei hi tun hemi paper hi a hnung lam tur lo ni ta si maw? Khawthahin ka hmang dawn lo a paper ka ring. chuanin hei hi a hnung tur a nia inchi khatah kan chhinchhiah thla zai zai ang inchi khatah kan chhinchhiah hi kan rin a la hei hi a hnung eh Lonita si. Hemi inrin thalai tak hi tuna ka ka ti hi nia maw? Chuan tah hian ti hian kan ka thla dawn ti na ni chu. Hmm. Tu hemi hi tuna kan rin thlak tur ka ti kha nia. Inchi khat hi a thui na tur aw. Measurement kha chu a ngai ni se dar sawm pali in hmang in la thin a tur in che chan ve khan nia heng lai chu ka sawi vek tawh a ka kal pawp pawp ang. Tichuan hei hi a dar tur kha a ni ta maw heta chang chiah hian helai lak thuk za tur ah hian te changa. Five aw hemi lai thuk i dan hi chu helai a kan duh zau zawng a zir khan a ai thuk deuh pawh a ni tih thei a a ai sang deuh ah pawh a che tawn rum chu five hi kan hmang ang ti lai. In chi chan ve kan chhinchhiah thin kha a dar thina tur kha nia. Heta tang hian a hma kan tih ang thauhin sawm panga, sawm panga hi a hnung bik, a hnung khuar fek zawn kha a ni ta a. Chuan a fual zawng hi sawm hnih thina tur nen hnih khat lo ni leh ta a ni. Hemi sawm panga phei lai taka hi three half ah chhin chiang aw four tur chuanin duh aina tam dawn tlat three half thum leh a chan ve a chhin chhi a tichuan Lehlam lehlamah khan a hma mi ang tho khan inchi khat, inchi chan ve, inchi chan ve, inchi khat kha lak hek tur khan a nei ta. A danglamna chu mi hi kan paih tur a nia, nakinah ṭhuihna tur a hriampa belh ngai hi a danglamna chu a ni mai maw? Chuan hei hi mi hi ti hian lang tha em? Hemi lai intlar hi ka ta paih bo tur nen chu ang. Chuan ti hian i ka tang. Hemi chin hi. Hei hi tih dan awlsam zawk a nia, a harsa, a harsa zawk ti hmel a, a chhut chhuah dan dik tak chuan a tih zawh nghal vek thei a. Hei ti hian helai hi kan la khek tak kha maw?

Paper ah chuan a kang hlang a ni hi puan ah chuan a awm lutuk umm hemi hi a in bawh thawh zat a hi in chi khat ni se maw a chhan chu nangin a in chi chan ve in chi chan ve ve ve a thui leh tur a nih avang khan chhun ham ni se tah lai bawk. Ti hian in chi khat a ni ang a, a zak thuk zawng kha i la ang a, a hma mi ang vek khan ti hi chuan tih theih ta.

Heti hian i la dawn tih na nih chu aw ti hian he lai hi thui zawm kha ni tawh mai a maw he mi te pahnih hi in thui zawm anga tichuan a hma lam pang pawh-- Hetiang anga lak ka, heta a zak lak thuk leh kha ni mai dang kha chu in ang vek. He milai te hi hriat kha chuan mahse a hma lampang danglam ve leh na kha chu helai hi sawm panga a thuk zawng kha ni mahse a hma lamah kha chuan heta tanga sawm pali maw ka mi vel kha hemi fek awm na kha lo ni ve leh thung anga ka kha danglam na chu ni deuh mai.

Twenty. Hei heti lai hi three half in kan la ang a chhan chu a kawng ve ka kha sawmhnih pariat hlek a nih vangin ti chuan inti khat.

Hemi hi maw helai tanga tun ai arh in duh chuan heta pawh rin duai thei aw heta in rin khat chuan heta a kal ve leh duai ngai a puan a heng dawn tih na ni mai maw ka chu tunah chuan kan hriat tum a ni lo va kan sawi lo mang a hemi hi hemi lak dan ber mai hi. a tih dan dik kan tih dawn ve thung chuan hetah hian heta five atang hian hemi in chi khat tlem ber aw in chi khatin tawlh phei anga tichuan hei hi I rawn inrin tlang chho pawp ang. Mm. Chin chia ve dia dia tanga hei chu. Chuina tur hi in chi chan ve. I da ang lomin. Hemi hi ka chhinchhiah kher chan chu nakinah kan teh leh dawn hunah i hriat thiam theih nan ka tia ni hi aw. Tichuan hemi lampang pawh hi

Tichuan hemi hi lo ni ta, a zak a zak thuk zawng kha kan lak ve ngai tho ta nih chu. Tah hi chuan hei four half a lo ni tawh thung ta. Hemi hemi four half hi hei hi ni ta tur aw i teh kan ang a, hetah hian i phei ang. Tah i phei anga seven half chuan. Hemi zawn phei hi a awm tur a lo ni ta a, tichuan sawn pali chu hetiang hi a lo ni ta a, chuan two half, two half hi hemi atanga hei teh teh daih tur aw, two half hetah i sawn phei ang a, tichuan twenty eight a chhuina tur inchikhat. Helai a dul dawn kha chu teh tel lo mai ang kalkan ang. Three half atangin hetah i phei anga thirty two nine chuan a awm pawh tiang chiah chuan four atangin hetah i kal anga.

Mahse a tih dana hi in hriat lo deuh thin avang khan in helai hi chu tlem te in kan la arh lui hlek thin aw heng vel te hian heng hi ni e chuan hemi hi hei hi kan cut thlak tur khan ni ta. mi hi tel tawh lo ang a, chuan hei hi hetah han katna tur chin chu heta changa hetah i rawn kal ang a, hetah han i kat ang a, chuan hetah i chho ang a, hetah hetiang hetah tikhan aw i hi kat dan dik tak chu a ni e. Inei hian a inang reng aw tuna. Enh ka tih nen khan. Mi hi i thiam chuan a kawr cut dan pangngai kha i thiam bawk chuan in maw thil dang chu i insawng hu vek thei ang harsa lo. A thu i thiam a pawimawh. Ka tih chen khan i rih phawt mai rawh se.